א פאדקעסט פאר די וואס לערנען זיך אידיש און אלע וואס ווילן הערן אביסעלע אידיש. היינט אויף די פראגראם האבן מיר א נייע רעקאדירונג דירעקט פון קלעז קאנאדע. איך האב אלעמאל געוואלט גייען אויפן פעסטיוואל, איז עס מיר געווען זעהר שיין צו הערן. און וואס נאך? איך גיב אפ א קליינעם באריכט וועגן מיין נייער היים. זייט איר גרייט? גוט! לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש.
שלום עליכם, איך הייס אשקע קירזען און איך בין דא אויף קלעז קאנאדע וואס איז א פעסטיוואל פאר אידישע קולטור און מוזיק און שפראך דא אין קאנאדע לעבן מאנטרעאל און איך לערן דא אידיש און איך בין דא מיט עטליכע אידיש רעדערס אויף קלעז קאנאדע און איך וויל פרעגן ביי זיי פראגעס. ווי הייסטו? איך הייס דאנא.
און וואס איז עפעס אינטערעסאנט וואס דו האסט זיך געלערנט דא אויף קלעז קאנאדע? איך האב זיך געלערנט פארשידענע טאנצן אזוי ווי ווענקערע און קולומעיקע, מען קענען זיי טאנצן אין קאן אדער מיט פארעלעך. זייער פיין. און ווי הייסטו? איך הייס סאניא.
און וואס טוט מען דא ביי קלעז קאנאדע?

אלע דורות, אלע מינים, אידן און נישט אידן קומען יעדן יאר, ס'איז א פארגעניגן פאר אלע.
טייערע צוהערערס, אינעם ערשטן סעזאן פון פראסטע אידיש האב איך דערציילט אסאך וועגן מיין לעבן, אבער ס'איז שוין לאנג וואס איך האב נישט גערעדט וועגן זיך, אפשר ווילט איר זיך הערן אביסל נייעס? אין מאי האב איך זיך איבערגעקליבן אין א נייער היים, נישט נאר אין א נייער היים אבער אין א נייעם שטאט, היינט וואוין איך נישט אין מיין היימשטאט מעלבורן, ניין, כ'בין געפארן ווייט ווייט אן ערך זיבן הונדערט קילאמעטער פון מעלבורן און איצט וואוין איך אין א שטעטל ביים ברעג ים. דאס איז א קליין שטעטל פון טויזנט פֿינף הונדערט מענטשן.

וואוינען ביים ברעג ים איז זעהר פיין, איך קען זעהן דעם ים אומעטום, און די פלאזשע איז נישט ווייט אוועק, מען קען גיין צו פוס. דער זומער קומט דא אין אוסטראליע, און איך קען זיך נישט דערווארטן צו שווימען אין ים און סנארקלן זיך. איך בין שוין געווען אפאר מאל אין וואסער, אבער ס'איז נאך אביסל קאלט. אה, און עפעס אזוינס און אזעלכעס. אין די לעצטע פאר חדשים האב איך געקענט קוקן אויף וואל פישן, ווייל די הבאטער וואל פישן מאכן זייער מיגראציע און שווימען פארביי. ס'איז פרעכטיג. זיך איבערקלייבן איז קיינמאל נישט גרינג, אבער איך האב זיך צוגעוואוינט צו דעם נייעם לעבן. ס'האט מיר טאקע געדויערט אפאר חדשים. איצט האב איך א נייע רוטין און איך בין זייער צופרידן. כ'גיי שפאצירן אסאך, איך ארבעט אין גארטן און ליין און שמועס און קאך ווי געווענטליך. איך האב אויך הנאה פון ארומפארן, ס'איז דא אסאך שיינע נאטור אינעם ראיאן וואס הייסט דער סאפיר ברעג, און אסאך קליינע שטעטלעך צו באזוכן אויכעט. איך בענק נאך מיינע חברים און משפחה אין מעלבארן, אוואדע און נעוואדע. און איך בענק אביסל אויך נאך לערנען פנים אל פנים. אבער א דאנק דעם אינטערנעץ קען איך ווייטער לערנען מיינע קלאסען און זיין אין קאנטאקט מיט אלע מיינע נאענטע. אז איר זייט אמאל ביים סאפיר ברעג, קומט און זאגט שלום עליכם. און דער עפיזאד איז אויס. טייערע צוהערערס א שיינעם דאנק פארן זיך צוהערן, און א גרויסן הארציגן דאנק די וואס האבן מיר געשיקט אן אנזאג, א בליץ בריוו, אדער א קאמענטאר. איך פריי זיך זייער צו הערן פון אייך פון איבער דער גארער וועלט אז איר האט הנאה פונעם פאדקעסט. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און שטארק.